Aw a i maw ka ti thla tho ang a maw tlan thawt deuh loh chuan a hu tih vel hi chu a awm char char dawn permit vuah chuan maw ka lang aw helam ta chokan chho phawt ange i khaw chung han lut ve leh zoi zoi lawk naktuk chu ka in biang a lo theih tum rawh aw ka chhuak ta ka thlen in atangin. ah nimin kan record khan ah kal ngai lohna lampang khaw kha lang ka te ka camera nuar tlat mai a tih vak ngaihna ka hre lo a SD card te lo full a chang leh an buaipui viau a then zawm hmu lampang khaw kha ah enge ni kha hmasa ber kha a sawmi ah tui rih heuh a awmna nia chuan south kang hmun ramlai tui ah sekhum tih vel ho te kha ka lang ka tia mahse ah camera an nuar tlat mai a ti vak a inawm lo chuvangin nimin lampang te khawchhung khawiamah kan kal lem lo a Vawin chu khaw chhungte han lak ve hrim hrim te kha kan duh deuh a ni. A hma chuan khawta inpui kha veng chak lamah hian a awm thin a, loh theih leh in kan kal a ngai thin a, chumi kawng bera chu hemi eng lo tak hnu hian ka engmah ka lak loh avang hian a cham chhung in umm khaw chhung ti lang miah lo a. han kal haw leh daih si kha chu ni thei thlawt lo a ni hei ni hming te khual that viau rulin vawiin chu hei tukin atangin a hmi char char mai a buai thlak dang khawp mai lunglei kal tum kha ka nia amarawh chu kawng dang ka zawh mai thei vawiin hian maw ka tum dan leh Ka tum dan hmasa kha ka thlak a ngai mai thei hei. Haulawng lamah Zotui tlang lampangah te aw ka kal a ngaih hmel chuan Hnahthial road ah kan chhuak phei anga Lunglei kha chu ka va hmu hram lo mai ang aw khawchhung hi chu cut lo phawt ang a kalkawng bik hi chu. kan chhuk lamah kan sawi thung a helam pang kan ding lam pang hi kan biak in awmna lam pang kha nia umm kan hian a chhuk lamah a cheng mai ang chuan join pydi social work daih october sang hnih sawmhnih pakhat an lo siam a nih hi chuan lai chho hi lai chho kha feel a nia feel hi tlan tlang zeuh theih se chuan ka kalna tur kawng hi pawh che mah se tlan tlang theih a ni lem lo a an hel lawk ang. a veng in then dan hi ka chiang lo a veng chak tih zawng kha a hria a helai hi khawilai veng nge veng lai nge a ka hre lo la aw helam atang a ding lam a phei hi an uaime hall an uaime hall hi field chak chiah khan a awm ta ka in uaime hall tha deuh a awm a. engla ho hi an pui teh mai nge mall thum ho hi maw sum leng vel hi tam a niang in leh lo tha hlawm lutuk khaw Aizawl khaw pawn hi. Thingtlang khua chan a chang vek a, mah rawh chu thingtlang va tia va eng lo vel chi kha ni lo maw ang changkang tuk aw aw lak aw khawih ta nge aw ka lang a. lai phei lawk ang a duh ai chuan a diak a ni lai phei hi veng chak lampang khitah tawp thleng chu kan kal lo mai ang tah hian ka tlan kual anga ka pa te te ho. doctor ho sang te ho va si off zu vek ang a chuanin ka let deuh mai in ka ring ka tlan thla lo ang tlan thlak pawh tah hian ka nghak ang I lo kal dawn em e. I khaw ngei awm. À, họ lo kal lo. Ka lo nghak zuai ang che. À. Mangpui te mo nu boi te mo kha lo hruai ve lawk ta aw. Mangpui te leh nu boi te kha lo ko lawk ta aw. Bawk à. À. ka tarmit te hi a va han rap thlak lo tak a va han hrawm kaih ka tarmit ah a fu kai nasal luka hrawm lutuk. Chhung ka la lut lo hrim hrim a, lut lo ti mai la, ka la duh lawk a, ka rawn tlan kual zawi zawi. Hnahthir lamah chuan mi kal dawh ang. Aw, hnahthir lamah ka chho tlang mai ang. Lunglei chu ka thleng lo mai ang, dawn lamah ka kal mai ang. Dawn lampang maw? A Lunglei road pawh a nuam chuang si lo va, maw? I lang dawn tunah pawh hian. Aw, a ni lawm.

in ti tha peih lo lutuk a nizan ah aw hei hello hello i lo chhuk dawn em pate kal mai dawn khaw that lai hian ma khaw ang nge chhuki duh Aizawl tin lama kal tawh dawn hlei nen, i kal dawn em? Tanghai ah ka tlang daih dawn. A chungah khan kal rawh Pate. Maw?

Ka duh ai nise i in hmeh hle mai aw i in hmeh lutuk a a. zan in hi cham ngei ngei tur hi min tia mah se ka tum dan nen tlan hmawh leh na tur vawikhat ah thui dawn lutuk a an i zawn a tlan na. Ka huphulh deuh hlek a ti hian hnah thih lama zan khat vel te la hah chawlh theih hman chuan duhthusam sam zawk a nia. Tah chuan ka kal zawk dawn nih chu chu lamah chu a maw a. Naktukah hian Bena hian hnah thil thleng ka lo thlang che sawi ni kan riak ang a. A tuk lamah kan haw dawn nia teh ka rilru ti buai ka phur bawk sia. Mahsela zir tawp ni kan kal chauh chuan hemi inkar zawng zawng leh. a tuk leh kha ai ka lo eng lo ang che feli an hmu ve hlol mai haw dawn meuh chuan um a zawna han tlan chiang maw kha ka hre ta deuh a ni. chuan rak tuk lamah a hnah thel hi rawn chho ve se la hun remchang nei ang hman a nih phawt chuan a nih nen aah eng loh lamah kan haw nih chuan ser chhip thleng sai ser chhip tih ila kan va lut loh deuh sai liam thleng a rawn kal ve ang a aah chutiang tur chuan beisei in a nei phawt ang a ti vak lo na chung chungin umm. ka ching khan ka sawi kan biakin kha ka rawn ti lo ang ka ti a khan lo theihnghilh leh hman a ni ka tei hi lak khawp mai khan a tlan pel tute hian rawn nuih sai loh hian an tlan pel hlei thei der lo mai hei nu an nih maw nula an nih maw an khi sai zel mai ni paten hmuh hian maw. a hma khawp mai ti lang ve hrim hrim ang khutah khawp te te in thleng kan la thlanga chuan in heta. Dik lama pen phei hi eng maw a tih na nia hei an in rel lai mek a nia aa ni pawh thlawh tawh loh mai ang ka thlen tlai khan an leng zuai a ni zan ah min rawn thlah tawh bawk a aa video hi ka buaipui ang ka ti mahse aa helampang chu maw ih kan kal a ti hian eng eng emaw kan ti khawm a khati lampang kha ve deuh a lo cover na chang kha hriat mang ka nei ta lo a hei haw dawna ruai ah khawchhung pawh han kal ve leh hnuhnawh hram hram a nih hi buaithlak khawp mai hemi speedo kal lohna chhan hi nakin a kan sawi ang ah ka ngei khawp mai hei zero reng dawn a ang khawp mai tih hian a main road bangah kan pawh thla leh chiah a tuna kan kalna tur chiah hi ka pa te unau zinga naupang ber dawt te in a nia ah tah hian kan ding lawk ang khawi kawp te aw. Lo chhuk mai te ka rawn chhuk tawh lo mai te. I tawng ka hre thei lova na chin kha. Hoi in chu bei thawk thawk mai ang. Kan kal khaw that lai kan chuh deuh loh chuan. Aw.

Kan ka lang i luten awm em? Aw. Lo sem e, ka theih nghilh dawn a, i i i fanu kawr tur ka lo ken kha nizan ah ka bag ah lo la awm a, chu chu ka bag a ka la ah chuan ka theih nghilh tlang daih ang tih ka hlau a, khitah ka dah ringawt. Kawngka varak ah hmuh mi lo zawk a ni e. A, ngai lo ti kha a ni mai. a hut duk kha chu ka kal mai ang aw khaw that loh lai hi chuh loh chuan khaw chin a chiang loh em e aw thaw in hai a maw chu thaw in hai a maw aw ala.

Ka tlan zawn kha ka peih lo nih chu maw? Ka chawhmeh te min hawn tir a ka duh ain ka puar ta hei. Ah, enge a len tawh loh hi ka buai ka buai hi kei pawh. Phurna ka nei hle nia.

khawpawm thleng min thlai ka va lawm em nia tihian kan kal dan tur hi hau lawnga ni ta tawrh aw aa tiang kawng anih chuan. saw lampang kawng chhe kha ka risk lo mai ang umm nizan ah banner ka zawt a maw haulawng ah zo tui tlang ah zo tui tlang dawh kha nge kha ma chengpui a dawt dan zel kha si ma ralvawng dawn dawn atang khan khaw a awm tawh lo tawh a ah

Aaa hei a la fu lo maw? Aizawl thlen a, nei lo ngawih ngawih kha ka ni rih lo, ka ren rawn ren thei ve deuh a maw? Aw, thank you e, maw? A hran pa i tak chuan chhuah dawnah chuan ka la nei lo, nizan ami kha a ni deuh mai. hauh hmang lawk ila haulawng lampang pawn in kan kal a kan thleng tep in ka ring a video hi tawi tete bak ka ti dawn lo a vawiinah kha ka paten ka pate ro sang a ar lal ro sang a a nia nia kha pakhat a nen kha in ang teuh khawp mai ka haw dawn tih hriain khaw dai fem thleng mai min rawn thlah a Tawngtaina nen mai an thlah thlap a ka lawm hle mai ni hi ngaihawm thin a hi lampang kal min ti chak zual tu em em a ni ve bawk a min tlangval felh em em mai a ni phawt mai a tak tak a la dai pawn thleng min rawn thlah a saw lai deuh a sawn tawngtaina hun min neih sak a. Aaa changtaina min thlah thlap a ngai athain ka lawm hle mai umm hei hemi speedo kal loh hi ka kal tirh lamah khan problem ka neih awm ka hre miah lo a a nihna takah chuan problem ka nei miah lo a umm mahse khaw chhung kan thleng khaw chhunga khan khalh zuai zuai kha a abs hi a perh ta pawp pawp mai a. Mak deuh deuh khan leh kan suisawn tir chiah hian a matter a rawn inziak thui thei tuk a nih chu maw engge mawn leh awk a tia hnu a reh ve mek a an tlan chhuak a mak deuh deuh khan abs hi thawk a thawk mai a a in perh ri deuh reng mai a chu chu ni min lamah a. an naute he lam pangah bike siam thiam em em an lo awm a chu chu mian an entir a aaa hmaruah chu ti hian a that theih dan ber a ni tuna rih chuan a b s sensor leh eng emaw ni a fuse pahnih min kan phawi a a kinah te chuan hma servicing tir te pawh a ngai ve ang chu. Mahse, meter kal ta lova ti hian meter kal lo tawpan khalh hi a nuam lo khawp mai. Aw, chung vel te chu ni ka meter a kal thei loh nachhan chu maw. Aw, abs lampang problem ka nei tlat a, kan khuawi hi hei hetiang te hi nia. Aw haulawng kan lut chiah aw tihian haulawng khua kan lut chiah e aah kan khua te hi tiang hi nia kalkawng te hi tha lo em em a hei abs awm kha aah an inawm sa lek lek thin laiin duh duh hun mai a rawn inperh pup pup mai a rawn inthlah zul zel mai a brake ah hi maw. a rawn lut zauh zul mai zel mai a khang a han tlan luih viau ai chuan hete neih loh mai pawh hi aw ruah tla hi ka ngei thei e tiang anih chuan kan ti hlei thei dawn lo a ni. khuh tu nei ve mang bawk hrih loh hei abs tiang rang hik in char char tur chuan brake kan mamawh lai tak turah ti ve khang lang ang an tlan chak miah lo nia muzawi muang in eng an tlan heti chung hian a perh nasa lutuk ang mawngah an thlak phah ta a ni a ni loh se. Chuanin kan kal tirh lam pangtaia kan chhuah tirh velah chuan rilru a awm reng chu a ka ngei hle mai. Tlan thaw thei law lawi la chu lai bal pawh hi a inchhem leng ve thei a, mahse kan tlan buang dawn sia aw ti vak lo mai ang. Kan kal dan tur ka sawi thuak thuak ang, lunglei kal tum te kha ka nia marawh chu. Theih a, lunglei thlen hma nge hemi lunglei kawngah hian mahni a lir lei min bawn deuh deuh awmna hmun te kha a ni a, aaa risk an la ta ngam chiah lo deuh a ti mai ang, thui fe kan tlan ang a aaa leimin te khan min dang buai mai mai ang tih te kha ka hlau deuh hlek a, chuvang chuan. kan kal chakna road ber kha kan pawh thei dawn tho a aaa awmzia chu Lunglei kan thlen chuan Lunglei ah kan unaute ho kal thlen ve hrim hrim chuan va tlawh ang chuan Lunglei train hnathil road ah kalkawngte tha deuh takin ti a tih kha a ni mai ta mahsela. kan kal chakna chhan ber chu a road a kha a ni mai a ah chumi chu kan pawh thei dawn tho a vawiinah hian lunglei kan thleng lo vang a haulawng lamah hian kan peng ang a haulawng atang hian zotui tlang lamah te zotui tlang lam atang te khan aw khuaa hi panga paruk vel a awm a chuanin dawnah kan chhuak ang a dawn atang phei chuan. Hemi highway kha a ni tawh mai ta a, highway ti mai ila kawng tha a kha. Tah chuan hnahthel va pan leh kha a ni deuh mai dawn a, hnahthel ruak a khan. Aaa chung vel te chu ni. Aaa ka lo in ruah hman dan lo deuh in kan kal dawn. Umm vawiin hian aaa ka rilrut buai em em a awm a. Aaa kan unaupa Ben-a mi rawn thlah a in huam hle mai. Hnah thil rawn chho a riah te a khita han riah ve hrim hrim kha pasaw awmna te an awm a chung vela han riah te chu aa naktuk ah zan in hian programme pawimawh lutuk an nei se kohhran in aa ni lo se chu mi rawn zui ngei ngei dawn a kan kal kan chho dun ngei ngei dawn a kei lah ta pek hian aa he lampang kawng zawh ah a chhim kun lampang phei char char a Aw sawta lama kan Aizawl lampang han pan leh tur khan ni zawna thui tak mai han tlan a kha chhuan lam ho deuh a ni maithei mahse ka hu phur deuh bawk si emaw tihian awmzia chu vawihlamah hian kal tailan naktu ka nghah thir lam atanga Aizawl han pan leh mai a kha. Han chawl khaw thung lo a, a han hahdam hman meuh lo a, an awm a kha hian hreh ve tum hrang a, aw chuvang chuan kan kal rual thei lova, ani pawh kan dam a nih chuan khua te tha nih chuan tum anga kan awm thei nih chuan a naktuk lamah hnahthel lampangah. zan khat biakte pawn rawn chhoh ve theih mai thei a chung te anih chuan lawmawm dawm tuk a a tuk leh lamah khan kan haw leh mai ang a hnah thial chu a sai liam thleng vel te chu kan kal ve thei ang chu ni phawt rawh se a khawchhung tak tak han lut ila tah chuan. Zotui tlang peng awm dawn a, chung vel chu kan englo leh dawn nia, khawchhung lut phawt ang aw. Hei hi hau lawngkawn ve deuh aniang, a hming a nem ka hre lo le. Va thui ka tih auh lo a, hei hau lawngkawn aw, rualsur vaiin kan ding anga camera vel mic vel kan phawi ang. A nih loh chuan buai ve theih tlat. Umm he lampang hi eng lo peng niin ka hria. Aaa aw aw. Haulawng chu lai thleng hi ni phawt rawh a hre. Ka pu, zo tui peng a ni em? Zo tui peng tawrh aw. Maw? Aw, a le. Kawmfi hi har a ni e tikhan. zawt ve leh mai la tha ni mai maw umm tah hian ahh eng khaw lo hnai ta bera chu zo tui aw zo tui tlang leh pel lawk anga umm lawk phei ka phone te hi a lawngin ka ak ania. Ngawi teh ngawi teh kei hi tlan thui hmai dahin a chaw lawk ang. Kha han pel ve ringawt nain kha min en duh hle mai. Hmm. Zotui tlang kan lut dawn. Ruah hian min tibuai lutuk a maw? aii engmah ka inti hlei thei lo ka rawn kalna kawng zawng zawng kha hmuh chak awm deuh record chak deuh deuh ka nei a mahse tih ngaihna thlawt a awm lo a tunah hian zo tui daiah khi kan piah lawkah hian in hmasa ber a lang thei a mahse chhuma zingah lang phang em ka hre chiah lo tunah khan an felzia chu zo tui papa pahnih ahh kum upa lampang tih ila aw. ingaih chuan an u fe ang heti ngeia heti ngei tih hi chhiar mi ten rawn ten rawn pawh lai tle mai ka van lawm ih lai velah chhe palh lo chhe palh ta pawh ni ila tawngthu chhe lo ah a thlamuan thlak viau dawn e bakah an rawn pawh lai tle mai zotui khawmi an nih ngei ka ring umm tihian. camera hi ka hmang tlan anih pawn mic chu awm thei tawh dawn lo a aaa tih loh tawp aia ruah a han doh laia khan ding leh hram a tun bak chu hemi buaipui chuan ka ding tawh lo vang umm kan kal leh rih phawt ang hei chhum a zing nasal tuk ruah ta ve reng a maw. Hmm. Hmm, hei hi po. A bal. Viau ta me. Ah. Kal phutang kan na thleng poi si. Hmm, helam panga hin kan kal don. Ka glove te le ka mic zong zong te ka in hlip vek a. Pe ka ka da ka phone te po. Chu chiang bawk in. hei hi chu ka ti lui hram ang nge ka hrelo mahse video lo awm thei hlauh a nih chuan mic awm tel tawh lo vang umm a la zo tui tlang chu kan hman ta hei umm hma khan hi thaileng lampangah hian ball thinkai a tar chuan hemi lampangah umm-- Lawk aw. Aw kal phawt ang. Let leh ngei tak leh kan let leh ngei dawn nen. Mic box kan hmang thei tawh lo chu ah chuan aw kan hi kan kal tih na lampang dawn lampang kha a ni a. Khi khaw nasal tuk khi khaw nasal lutuk awm aw. a buai thap ah video siam loh tak aia helai pang chu hei ka vlog te ah a rem rem kha ka inphelh tha hlawm a ruah a tlang sat deuh hlek avangin ka dah char char a khumi haulawng leh zotui tlang inkar kawng hrang hrang ho kha. record pawh ka record thei lo ruah han deuh laiin hei i raincoat ah bag ah hian ak pilril hlawm lutuk a ka phawrh peih ta chiah lo a mahse hei hian ti lui hram hram a ni umm zo tui tlang zawt ah hian thengpui umm dawn hi tuten kilometer sawmhnih a nih hi. Aw zan pawh pawh tling tuk lo tur ang a hei ang short cut lampang ho khan han thlang ve zel lo thei si lo maw umm kan duh tawk leh rih phawt ang nakinah tawng te hi ngaihthlak a nuam dawn lo maw hei chu aaa. hemi dawtah chengpui a ning a chengpui dawtah hian ral vawng ta tlat leng a chuan chumi dawtah chuan new dawn dawn kan tih kha a awm dawn ta chumi atang chuan kawng te pawh a tha tho tlat tur ah te pawh a ngai ang hemi khawnga hi ka kal ngai lo ka hawi khat kal na ania hei hi a hma in zo tui thleng hi chu ka kal tawh a chu tih rual erawh chuan khawchhung tak tak kan luh hma ah hian vei lampang ah khan thaileng lampang ah ah kan kal a hre chu hnah khel kal nan chuan kawng hnai ber a ni a maroh chu lei te awm lem lo mat kan a ngai vang in mat tui a kha ah a lawng in kan dai kai mai thin a nasei tak ang in fur lai te a nia ah tih tak tak theih lo a kal hleih theih dawn lo a dawn lamah an kal dawn ni si hian dawn lamah hi chuan lei pangngai te awm in ka hria mat engloh na kha. aw hei zo tui zo tui tlang khua a nih hi aw hmm a khaw chhung hi chu la puit ve hrim hrim ang vawikhat kalna a ni bawk a ruah sur hian min ti buai hle mai nilo hreu chu ah nuam deuh leh ah mahni thlang ang tawkin. eng eng emaw video te pawh lak theih turah ka ngaih laiin mahse hei a buai thlak lampang hret a ni aw heng an kal tel khua leh veng ho hi ka zir chiang lem lo a sawi thli lutuk tur ka hre lem lo zo tih tlang a ni tawp mai zo tih tlang hi aa ui ngei zat khua tak liam maw. Nakinah kan la englo thei turah ngai ang, kan la hriat leh theih mai turah te ngai ang aw. Rin aiin Aizawl khaw pawn leh tui vel ho kan kalna ho hi an khua hi a fai viau zel mai. Mualthuam ka zin lah ruah vel em in tih buai vang leh ka camera a nuar avangin aahh video ka nei hlei thei lo a pawi thawp a aah mahse ka inhnemna ka nei a tur lai ni tlat mai a maw bungrua te kan neih that tawk loh bakah hemi camera pakhat te zawng hi ni mai a haha chuvang chuan hawthap. a ngai em em a ni tawk mai umm khar an khaw chu kan tan fel niin ka hria a hemi zawh hian cheng chengpui kan pan leng a chengpui hi a hla lutuk lo in ka hria a a kinah chengpui kan chhen hunah ahh chengpui khaw leh ah eng emaw te a rawn ti lang ve leh zuai zuai ang mic pawh a awm lo aw a a ri deuh hruk hruk tawng ka ring umm.